מען דערציילט נאך הרב יוסף חיים זאנענפעלד זכרונו לברכה, עס זענען אוועק אפאר קינדער, אבער ער איז געווען שטענדיג פרייליך און לעבעדיג, האט מען אים געפרעגט וויאזוי ביסטו אזוי פרייליך ווי אוועק אפאר קינדער, האט ער געזאגט פארן עולם, אויב עס איז דא א ערד ציטערניש, הייבט דער עולם צו לויפן, מען לויפט דא, מען לויפט דארט, וואס לויפסטו דארטן, דארטן קען, פונקט ווי דא האט זיך געעפנט די ערד קען זיך דארטן נאך עפענען, וואס איז דארטן פארזיכערט מער פון דא, פונקט ווי דא איז אפען קען זיך קענסטו דארטן אויכט אריינפאלן. און וואס איז יא די עצה ביי עצתו נישט לויפן אהין און אהער איז נישט קיין עצה, וואס איז די עצה? איין עצה איז דא. זיך צובינדן פון אויבן אז זאלסט נישט אנרירן די ערד, דעמאלטס ביסטו א פארזיכערטער. אז דו ביסט צוגעבינדן פון אויבן רירסטו נישט אן די ערד. זאג די עצה איז צרורה דלעילא אז דו ביסט צוגעבינדן, צרורה לשון קשר, ביסט צוגעבינדן אויבן, דערביי חיה כלו און דעם האסטו די גאנצע לעבן. אז ביסט צוגעבינדן אויבן. ביי יעדן ערדציטערניש ביי יעדן פחד ביסטו צוגעבינדן צו דעם אייבערשטן, דאס איז די עצם ערדציטערניש אז דו ביסט צוגעבינדן אויבן, רירסט נישט אן די ערד, ביסט צוגעבינדן צו אויבן, וואס טייטש דו ביסט מאמין אין אייבערשטן, ביסט בוטח אין אייבערשטן, ווי רשי הקדוש זאגט אין תהילים לד, א פסוק וואס מען זאגט ולא ישמיע קול החוסם בו. ולא יש מי כל החוסם בו זאגט רשי וואס טייטש ולא יש מי? זאגט רשי ולא הזכרתי לומר הושמני כי חוסיני בו האט נאך קיינער נישט חרטה געהאט זאגן הושמני קלאפן הושמני ווייל ער האט געהאפט צום אייבערשטן קיינער האט נאכנישט חרטה געהאט קיינער האט נאכנישט געזאגט אין הושמני האט געהאפט צום אייבערשטן פון בוטח זיין אין אייבערשטן איז נאר מען פארדינט אז מען בינדט זיך צו צו אויבן מען איז בוטח אין דעם אייבערשטן מען איז בוטח אין דעם אייבערשטן.

זאגט רשי הקדוש אז ס'פעלט דא א ווארט, וואס דארף דא שטיין? כי אתה ומרת השם מחסי, אז פארוואס קריגסטו די גאנצע שמירה? פארוואס ביסטו אפגעהיטן פון אלץ לא עשה אינו לך רע? פארוואס ביסטו אפגעהיטן פון אלע שלעכטס? ווייסט פארוואס? ווייל דו האסט געזאגט השם מחסי. בלויז וועגן די צוויי ווערטער ווייל דו זאגסט השם מאכסטו דיר אויף צום אייבערשטן, וועגן דעם ביסטו אפגעהיטן פון די אלע זאכן. כי אתה אמרת, ווייל דו האסט געזאגט השם מאכסטו, אין פסוק שטייט כי אתה השם מאכסטו, זאגט רש י אז ס'פעלט דא א ווארט כי אתה אמרת השם מאכסטו, זאגט רש י והרי זה מקרא קצר, ס'איז א מקרא קצר ווייל ס'פעלט דא א ווארט, מ'וועלט זאגט א ווערטל, ווערייזען מקרה קצר, א רשע זאגט מען בעט דיר נישט צו ענדיגן גאנץ תהלים, מען בעט דיר א מקרה קצר, צוויי ווערטער בעט מען דיר, זאגן השם מחסי, לעבן מיטן אייבערשטן השם מחסי און דעמאלטס ביסטו פארזיכערט, דעמאלטס ביסטו פארזיכערט, ביסט פארזיכערט ווען מ'איז מגביר דעם ענין דעם אייבערשטן. דערציילט רבי אברהם גענאכאווסקי ער איז אריינגעפארן פון בני ברק קיין ירושלים מיטן באס מיט זיין זון, און ווען ער איז ארויפגעגאנגען פון באס איז אים אראפגעפאלן די זייגער, עס האט אויפגעהערט צו גיין, ער איז אנגעקומען קיין ירושלים האט אים זיין זון געזאגט לאמיר אריינגיין קויפן א נייע זייגער, האט ער געזאגט ניין א שאד די געלט, מען קען דאס פאררעכטן, מען קען דאס פאררעכטן, ער איז אריינגעגאנגען צו א זייגער מאכער עס פאררעכטן. און דער זייקער מאכער האט אים געזאגט אז יא מען דארף נאר ווארטן די באטעריע, די באטעריע איז אויסגעגאנגען מען דארף ווארטן די באטעריע. האט רבי אברהם גענאכאווסקי געפרעגט דעם זייגער מאכער וויאזוי איז דאס געשען פונקט וויאזוי איז דאס געשען פונקטליך ווען ס'איז אראפגעפאלן די זייגער פונקט דעמאלטס איז די באטעריע אויסגעגאנגען? פונקט ווען ס'איז אראפגעפאלן פונקט דעמאלטס איז די באטעריע אויסגעגאנגען ווי אזוי איז דאס געשען צוזאמען? די צוויי זאכן האט ער מיר געזאגט רבי איר פארשטייט נישט די סוללער איז דארטן געווען א סוללער חלשה ס'איז געווען א שוואכע סוללער די באטעריע איז געווען זייער שוואך און אז דאס איז שוואך איז פון יעדן נפילה פון יעדן פאל ווערט עס אויס ענדיגט זיך עס ווייל ס'איז געווען א סוללער חלשה די באטעריע איז שוואך איז פון יעדן נפילה ווערט ער אויס. און ווארום ווען רחבסקי איז אריינגעקומען אין טשעבינער ישיבה האט ער געזאגט פאר די בחורים איך האב היינט געלערנט א גרויסע זאך, אתה מסר סלעילא חלשא א שוואכע סלעילא אין אמונה, ס'איז א שוואכע סלעילא, איז פון יעדן נפילה ווערט דער מענטש אויס, פארוואס? ווייל דער סלעילא איז שוואך אין אמונה, איז פון יעדן נפילה ווערט ער ווערט ער אויס מענטש, אבער אז דער מענטש פילט אן אז ער איז מתאים דעם סלעילא, ער פילט זיך אן מיט אמונה, ער פילט זיך אן מיט אמונה. מיט אמונה. אין ירושלים פלעגט מען זאגן, אדער צמח צדק האט געזאגט פאר איינעם, טראכט גוט העט זיין גוט. האט מען געזאגט אין ירושלים, טראכט גארנישט העט זיין נאך בעסער. ס'איז דא אמאל א בחינה פון א מענטשן, טראכט גארנישט, בטח בהשם, אשליך על השם יהפכו. אוודאי און אוודאי, מ'דארף זיך משתתף זיין בצרותן של ישראל. מען דארף מתפלל זיין אויף אחיי ני בני ישראל, מען דארף עס מיטלעבן מיט זיי, דאווענען אויף זיי, אבער נישט אריינגיין וועגן דעם אין אייגענע פחדים וועגן דעם, אויף דעם רעדט מען טראכט גארנישט עס זאל נאך בעסער, נישט אריינגיין קיין אייגענע פחדים אויף דעם, נאר פארקערט, אזוי וועסטו קענען דאווענען. זאגט די מהרל זאגט עס אין בא מציעא ל ג, זאגט די מהרל אז מען האט לייגן א ברעט, מען האט לייגן א ברעט פון איין וואט פון איין וואנט צום צווייטן וואנט, אוועק לייגן א ברעט, דער מענטש וועט גיין אויפן ברעט וועט ער פאלן? ניין, ער וועט קענען גיין אויפן ברעט און נישט פאלן, ווי וועט זיין טאמער וועסט נעמען די זעלבע ברעט און עסט אים צובינדן פון צוויי הויכע בנינים און שנעלער פון איין בנין וואס איז פופצן שטאק הויעך צום צווייטן בנין? און עס זאגן אים מענטשן גיי אריבער אויף דעם ברעט, דו דעמאראלן אויף, ער איז כאב על הנפילה, נאר פון טראכטן פון פאלן וועט ער גלייך אראפפאלן, נאר פון טראכטן פון פאלן, ער זאגט ניינציג פראצענט זאגט די מאראל ער וועט אראפפאלן, פארוואס איז ניינציג פראצענט ער וועט אראפפאלן? ווייל ער טראכט פון פאלן, ווייל דארטן טראכט ער פון פאלן, ווען איך גיי אויף דעם ברעט דא אויף דער ערד, צוגעבינדן פון איין וואנט צום צווייטן וואנט צו ליגט אויף דער ערד, טראכט איך נישט פון פאלן, ממילא פאל איך נישט, אבער טאמער בינדסטו עס צו פון אין אזא הויעכקייט, און דעמאלטס גייסטו אויף דעם אז איז דער נײַנציק פראצענט וועט פאלן, פארוואס זאל ער טראכטן פון פאלן? דאס איז די טייטש זאגט דער מהרל אויף וואס? אז די טראכטן דאס מאכט די זאך. ווען דער מענטש טראכט פון דעם וועגן דעם פאלט ער. במה דברים אמורים אז אונז האמיר דא זיך צוגעוואינען אביסעלע נישט טראכטן אזויפיל, אויפהערן צו הערן די קאווע נייעס, אויפהערן צו הערן אזויפיל אין די נייעס און אויפהערן צו טראכטן אזויפיל. נאר נאר וואס טראכטן? טראכטן פון בטחון אין אייבערשטן, טראכטן אי לבדו הוא עושה ועושה ויעשה לכל המעשים, און ממילא וועלן מיר נישט פאלן. אז די, ווי די מהרל זאגט אז די מחשבה מאכט די נפילה, און ממילא אז אונז מיר אויפהערן צו טראכטן אזויפיל וועלן מיר נישט זיין געפאלן ביי זיך, וועלן מיר זיך קענען שטארקן, זיך שטארקן, אויסנוצן די זמן אויף א קרבת אלוקים. אויך זינט אין די זמן נישט איך האב דעם הייסט תראי ליעקב וממנו יוושע מיט איז אויס נוצן פאר קרבת אלקים ס'איז דא א איד אין בני ברק הייסט הרב יצחק מרדכי זילבערשטיין דער איד קען נישט רירן אפילו איין אייבער אין גוף ער ליגט מיט א ניוון שרירים ALS ניוון שרירים ער קען נישט רירן איין אייבער אין גוף א איד א גרויסע תלמיד חכם מ'קומט אריין צו נעם. זעט מען אז ער איז פרייליך, ער איז גאר פרייליך. האט איינער אים איינער אים געפרעגט אמאל, ווי אזוי ביסטו אזוי פרייליך? ער איז א איד וואס לערנט א גאנצע טאג, אבער קען נישט רירן איין אייוועלט אין גוף און ער איז אזוי פרייליך, האט מען געפרעגט ווי אזוי ביסטו אזוי פרייליך? האט ער געזאגט אז ס'שטייט אין זוהר הקדוש אז מחשבה און בשמחה זענען די זעלבע אותיות. מחשבה און בשמחה האבן די זעלבע אותיות. פארוואס? ווייל ס'איז דא איין זאך וואס מאכט א מענטשן בשמחה. וואס? די מחשבה. ווען ער טראכט פון פרייליכע זאכן, פון גוטע זאכן, דעמאלט ווערט ער בשמחה. ער טראכט פון צובראכענע זאכן, פון טרויעריגע זאכן, ווערט ער טרויעריג. די שמחה מיט עצבות. דאס איז א רגש וואס איז חל אויף, אויף וואס איז דאס חל? אויף א מחשבה. ווען דו טראכסט פון פרייליכע זאכן ווערסטו בשמחה, טראכסט פון צעבראכענע זאכן ווערסטו בעצבות. האט ער געזאגט, האט געוואלט מסביר זיין וואס הייסט אז מחשבה און שמחה האבן די זעלבע אותיות, האט ער געזאגט אז א מענטש מיינט אז ער האט אן א דירה אין שנעלער, און ער האט אן א דירה אין שווייץ, און אלע חובות אין באנק וועט זיין געדעקט, דעמאלטס וועט ער ווערן בשמחה, דעמאלטס וועט ער זיין פרייליך. ביטע קוק אויף דיין רעכטע זייט, וועסטו זען א איד א גביר, מיט גוטע קינדער, מיט אלצדינג, און ער איז צובראכן, פארוואס? איך ווייס נישט. קוק אויף די לינקע זייט, וועסטו זען, זאגט ער מען זאל קוקן אויף אים, וועסטו זען א איד וואס ס'קען נישט רירן איין אייבער אין גוף און ער איז פרייליך. דו ווייסט פארוואס? זאגט ער, ווייל דער גביר אויף די רעכטע זייט, ער טראכט פון די זאכן וואס ער האט נישט. און איך טראכט פון וואס כ'האב יא. ער טראכט פון וואס ער האט היינט פארלוירן. אפילו ער האט צוועלף מיליארד דאלער אבער ער טראכט אויף די האלב מיליאן וואס ער האט היינט פארלוירן. וועגן דעם איז ער צובראכן. איך טראכט פון דעם וואס כ'האב יא. ער קען נישט רירן איין אייבער אין קערפער, אבער איך האב קינדער, מיין חתונה קינדער, ער טראכט פון די גוטע זאכן. זאגט ער, זעסטו אז ס'איז דא איין זאך וואס מאכט די מענטשן בשמחה, די מחשבה וואס דו טראכסט. אויב אזא איינער ווי רבי יצחק מרדכי קען זאגן אז ער קען זיין בשמחה, פארוואס זאל ער טראכטן פון די גוטע זאכן, קען יעדער איינער טראכטן פון גוטע זאכן, פון זיינע גוטע זאכן און ווערן בשמחה. במה דברים אמורים? אז די טייטש איז אז די מחשבה מאכט די זאך, אז א מענטש וויל עס זאל נישט אריינפאלן אזויפיל אין קאפ פחדים, ער זאל נישט ווילן, איז הער אויף צו טראכטן אזויפיל. הער אויף צו טראכטן אזויפיל, ווארף זיך ארויף אויפן אייבערשטן, ווי מען האט פריערט געזאגט, טראכט גארנישט עס זיי נאך בעסער, כי אתה ה' מחזי כי אתה אמרת ה' מחזי, לייג זיך אריין טאקע מיט אמונה אינעם אייבערשטן. און דעמאלט זעמער דאך פארזיכערט, ווי ס'שטייט א פסוק אין תהלים, יקרא עיני, אין תהלים נ' שטייט א פסוק, יקרא עיני ביום צרה, אחלצך ישכבדני. זאגט רש י הקדוש, די לשון אחלצך ישכבדני זאגט רש י, כי זה כבודי שהושיע את הבוטחין בי, דאס איז מיין כבוד איך זאל העלפן די וואס בוטחין בי, דאס די וואס זענען בוטחין בי, די וואס גלייבן אין מיר זענען בוטחין אין מיר, זיי טראכטן פון מיר. מען זאגט נאך רבי נפתלי ראפשיצער האט געזען אמאל א לוליאן דער וואס קען מאכן די, ער איז אראפגעטאנצן פון א פאר שטאק און ס'איז אים גארנישט געשען. ער איז אראפגע עס האט אים גארנישט געשען, האט אים רבי נפתלי ראפשיצער געפרעגט ווי אזוי מאכסטו עס אראפגעטאנצן פון אפאר שטאק און עס איז דיר גארנישט געשען ווי אזוי, האט ער אים באוויזן אז עס איז דא עפעס א דינע דראט פון אייזן מען קען עס נישט זען אפילו, א דינע דראט פון אייזן און האט אים באוויזן ווי ער גייט אראפ ווייל ער האלט זיך אפ אויף דעם און אזוי גייט ער אראפ ער האלט זיך אן אין דעם דינע דראט און אזוי געשעט אים גארנישט און דערפאר איז אים גארנישט געשען ביים פאלן. האט געזאגט רבי נפתלי ראפשיץ איך האב זיך דעמאלטס אויסגעלערנט אז א מענטש האלט זיך אן אין דעם דראד אין דער אמונה, ער האלט זיך אן אין דעם אייבערשטן אין דער אמונה איז ביי יעדע נפילה וועט אים גארנישט געשען, ביי יעדע נפילה אז דו האלטסט זיך אן מיט דער אמונה, די אמונה כי אתה ה' מחסי, וועט דער רבונו של עולם אוודאי העלפן, זאלן אלע אויסגעלייזט ווערן בתשיית עולמים במהרה.